Ӕртыккаг сӕр Уымӕ гӕсгӕ ӕз, Павел, Йесо Чырыстийӕн кӕй кусын, уый тыххӕй дӕн ахӕстоны сымах муртатты сӕраппонд. Сымах куыд фехъуыстат, афтӕмӕй Хуыцау йӕ хорзӕхмӕ гӕсгӕ мӕ бӕрны бакодта уӕ сӕраппонд кусын. Хуыцау йӕ сусӕгдзинад раргом кодта мӕнӕн, ӕз уӕм уӕлдӕр цыбырӕй куыд ныффыстон, афтӕ. Ӕмӕ йӕ куы бакӕсат, уӕд уӕ бон бауыдзӕн, ӕз Чырыстийы сусӕгдзинад куыд ӕмбарын, уый базонын. Уыцы сусӕгдзинад адӕмы раздӕры фӕлтӕртӕн ӕргом нӕ уыд, ныр та сыгъдӕг уды руаджы раргом Чырыстийы сыгъдӕг апостолтӕн ӕмӕ пехуымпартӕн. Фарны уацы фӕрцы муртаттӕ дӕр Йесо Чырыстиимӕ иугондӕй иудейтимӕ уыдзысты иу буар, ӕмӕ уыдонимӕ хай райсдзысты, Хуыцау зӕрдӕ цӕмӕй бавӕрдта, уымӕй. Хуыцау йӕ хъаруйы руаджы мӕнӕн кӕй ралӕвар кодта, йӕ уыцы хорзӕхмӕ гӕсгӕ ӕз сдӕн лӕггадгӕнӕг, фарны уацхъусынгӕнӕг. Мӕнӕн сыгъдӕджытӕй тӕккӕ къаддӕрӕн рардӕуыд ацы хорзӕх, фарны уац Чырыстийы ӕгӕрон намысы тыххӕй муртаттӕм ӕрхӕссын, Хуыцауы сусӕг фӕнд алкӕмӕн дӕр раргом кӕнын. Йесо Чырыстийы фӕрцы ӕппӕт дӕр цы Хуыцау сфӕлдыста, уый рӕстӕджы райдианӕй басусӕг кодта йӕ уыцы фӕнд, цӕмӕй уӕларвон ӕлгӕрттӕ ӕмӕ барджынтӕ аргъуаны руаджы абон базоной, алы хуызы йӕхи чи ӕвдисы, Хуыцауы уыцы уӕлзонд. Хуыцау афтӕ бакодта, дуне сфӕлдисыны агъоммӕ цы снысан кодта, уымӕ гӕсгӕ. Ӕмӕ йӕ уыцы фӕндон сӕххӕст кодта нӕ Хицау Йесо Чырыстийы руаджы. Чырыстиимӕ кӕй баиу стӕм ӕмӕ йыл кӕй ӕууӕндӕм, уый фӕрцы нӕ бон у зӕрдӕ даргӕйӕ ӕмӕ ныфсджынӕй Хуыцауы раз ӕрлӕууын. Уымӕ гӕсгӕ уӕ курын, уӕ сӕраппонд кӕй ӕвзарын мӕ уыцы тухӕнтӕ уын уӕ ныфс ма асӕттӕнт, уыдоны фӕрцы схайджын уыдзыстут намысӕй. Уый тыххӕй ӕз лӕууын мӕ зонгуытыл, нӕ хицау Йесо Чырыстийы Фыды раз, арв ӕмӕ зӕххыл алы мыггагӕн дӕр номдӕттӕджы раз. Йӕ намысджын хӕзнадонӕй уын тых куыд радта, йӕ уды руаджы уын уӕ уд куыд сфидар кӕна, уӕ уырнындзинады фӕрцы Чырысти уӕ зӕрдӕты куыд ӕрцӕра. Уарзондзинад уӕд уӕ царды бындур. Ӕз кувын, цӕмӕй ӕппӕт сыгъдӕджытимӕ уӕ бон базонын уа, куыд уӕрӕх, парахат, ӕгӕрон ӕмӕ ӕнӕбын у Чырыстийы уарзт. Зонд кӕуыл не ххӕссы, уыцы уарзт, ӕмӕ ӕххӕстӕй хайджын уат Хуыцауы ӕрдзыхъӕдӕй. Хуыцауӕн йӕ бон у, цы курӕм кӕнӕ нӕ фӕсонырхӕджы дӕр цы нӕй, уымӕй дзӕвгар фылдӕр саразын. Ахӕм домбай у, нӕ фӕрцы йӕхи чи ӕвдисы, йӕ уыцы тых. Йесо Чырыстийы руаджы Хуыцауӕн кад уӕд аргъуаны, фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ ӕмӕ мыггагӕй-мыггагмӕ. Амен.